ad awḍen ɣer tiwwi-nsen di lweqt-agi. Lameɛna cfut, mačči deg dqiqa, mačči deg yiwen wass i tewwi lfakya. Qrib aseggas ayagi, deg imi ǧuǧgen ṭjur, tiččiyin ččuren lehwa s rriḥa-nsen lɛali. Cwiya becwiya, deg uzɣal, deg usemmiḍ, di lehwa, di taɣart, Rebbi ibeddel ijeǧǧigen-nni ɣer tiɛeqqayin. Beddlen seg tiɛeqqayin yeqquren, izegzawen ɣer tiḥbulin iṣeḥḥan iččuren iččuren d aman izidanen isefraḥen ul n bunadem lameɛna mačči deg yiwen wass ay beddlen yettwakteb zdat Rebbi yiwen wass am alef iseggasen alef iseggasen am yiwen wass Rebbi ur iḥar ara am akken yettbeddil čina deg wayen isemmumen deg wayen iqquren ɣer lḥaǧa imelḥen akken yettbeddil bunadem di ṭṭbiɛa-nnes yettheggi tilexxart Win iqeblen tudert tajdiḍt i Sidna Ɛisa, amzun ilul-d abrid wis sin. Ila am taɛeqqayt lfakya, tamecṭuḥt. Mi ara yeɣli ujeǧǧig, ittuɣal d lexleq ajdid. Am akken deg yiwen wass, ad yeɣli ajeǧǧig, ad tban tačinett tamecṭuḥt deg umkan-is, akka agnig taswiḥt win iqeblen Sidna Ɛisa am umeslek-is, ittuɣal d lexleq ajdid. Ittwaɛfan, iṣfan. Lmeɛna yessefk-as Ad ɛeddin iseggasen merra n tudert n bunadem-nni, uqbel ara yuɣal d argaz ikemlen iɛejben i Rebbi, ixeddmen akk lebɣi-ines. Tina Thompson tettarra lɛaḍima i lxelq-is, diɣen i win i tt-ifelḥen di tibḥirt. Akkagni i siwleɣ Rebbi, ad nelḥu tikli yuklal n Ssid-nneɣ, ad neddu s wanuz, lakk d tizeṭ, s ṣṣber, ad nemyaɛawen buygara-nneɣ s lmaḥiba. China Thompson d numero waḥed gar China merra di ssuq, mačči kan imi tṣeḥḥa, teqwa, lameɛna s tizeṭ-is diɣen. Ṛebbi iqqar-asen i wid ilan d lmumnin n Sidna Ɛisa, kunwi d dderya yettwaxtaren, d lǧens iqedsen, d luma yuɣ Ṛebbi ad timlek, iwakken ad txebrem lfadilat n win i awen-isawlen si ṭṭlam ɣer tafat-is ifazen. amek i tɛeqlem čina la ɛli s tizeṭṭis i teqqarem amek ara tɛeqlem lmumen ṣṣeḥ s tikli-ines la ɛli am akken i ttwekteb s lfakya-nsen ara ten-tɛeqlem ṛebbi yeqqar-asen i lmumnin lḥut amaraw n tafat Lḥut s tikli yuklalen asyuwel si tettusawlem. Lḥut s rruḥ ur ttkemmilet ara cehwat n tnefsit. Kul terẓeg, kul lɣuc, kul urif, kul ɛageḍ, kul rregma, kul tiḥila. Yessefk ad fnun seg-wen. Anida ay tettwaf tizeḍt n Cina? Akken ay tettaṭṭaf di lǧedra, akken ay tettili deg yiṭij tačinett ad tuɣal ad tebb isiwel-asen rebbi i lmumnin ad tettkellen ɣef lmasiḥ lxaṭer win izedɣen deg-s isefk ad yelḥu am akken i lḥa netta s iman-is yettwakteb ilit d imeɛdan rebbi lḥut di lmaḥiba isefk ad tettusen tizeṭ nwen ɣer medden akk xemmemet ɣef leḥwayeǧ ilan yusawen mačči ɣef tid ilan ɣef lqaɛa D Ṛebbi i ixeddmen deg-wen armi i ken-irra ad tebɣum yerna ad txedmem ayen i s-iɛejben. Ataya anida i d-twaf tizeṭ, ad iyi-ttabiɛa lmumen. Ččina, akken ara nettqerrib ɣer tewwi-ines, tettbeddil ṣṣifa-s, amzun tettbeddil lebsa-s, tettuɣal ɣer ṣṣifa tajdiṭ, Yettwakteb ula d kunwi akset seg iman-nwen lebsa taqdimt am ccehwat iɣelḍen ad talsem lebsa tajdiṭ bunadem-nni yettwaxelqen ɣer ṣṣifa Rebbi deg lḥeqq d aqeddes d tidet. Akken ay nettḥebbir ɣef Ssid-nneɣ di leqraya n wawal-is, akken ay nettqerrib ɣur-s s taẓalit, akken ay nemɛacer yid-s di tikli-nneɣ ay nettuɣal ɣer ṣṣifa-s. ayagi ur iḍru ara di dqiqa am akken čina ur tettbeddil ara ṣṣifa-s di dqiqa ur tettuɣal ara lfakya taẓidant deg dqiqa lameɛna cwiya bcwiya akken tettili yiṭij akken ara tejbed tazmert-is sɣur ljedra tettuɣal d tačinett ikemlen

tettewwet s tiyita tameqrant win yesɛan tudert tajdiṭ i iɛissen Masiḥ yesɛa aɛdaw cciṭan illa aɛdaw-nni yebɣa ad yessexṣer ad yesseɣli lmumen di tikli-ines lɛali i wakken ara yerr cchada-s d ulac amek ara yexdem annect-agi ad ixdem lmeǧhud-is ad yessekker ttbiɛa-nni taqdimt ilan deg-neɣ yebɣa ad aɣ-yessames ad aɣ-yesseɣli di tikli-nneɣ deg ubrid Ṛebbi Yenna-d zik Sidna Bulus, ẓriɣ deg lemfaṣel-iw lqanun nniḍen i ttnaɣen lqanun n lɛaqel-iw. Yettarra-yi eh, d amerḥun s ddaw lqanun n ddnub ilan deg lemfaṣel-iw. Mi bɣiɣ ad xedmeɣ lxir, ccer iqqen-d ɣur-i. Tačinett, ur tesɛi ara tazmert ad teɣleb lehlak neɣ rekku i tt-iɣelben. Lmumen yesɛa tazmert-agi s Ṛuḥ Lqudus izedɣen deg-s. Ittwakteb ḥesbet iman-nwen temmutem ɣef lǧiha n ddnub, tedderm i Rebbi deg Ɛisa Lmasiḥ. Ur ttaǧǧat ara i ddnub ad isselṭen maḍi d lǧetta-nwen ifennun armi tedweɛɛem cehwat-is. Ur ttsellimet ara iman-nwen i lbaṭel, lameɛna sellmet iman-nwen i Rebbi am lḥagtin i d-ikkren deg lmegtin. Ur lḥut ara s zzhu d ṣekran, mačči d cehwat d lefzad, mačči deg umeččečču d tismin, lameɛna lset Sidna Ɛisa, ur ttxemmimet ara amek ara tqenɛem cehwat n tnefsit. Amek ara nɣelb cehwat-agi isbanen iman-nsen ula deg wid yellan d lmumnin, yeɛni wid yesɛan tudert tajdiṭ deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ? Tačinett, amek i tettaf ṣṣaḥḥa-ines? Ɛni mačči mi tettkel ɣef lǧedra i tt-iwurwen? Ula d nekkni nezmer ad naf ṣṣfawa-nneɣ kullas d tukkla ɣef Ssid-nneɣ. Ittwekteb aḥeqqi ad yidir s laman, mebla laman ulamek ara neɛjeb i Rebbi. Nukni ur nelli ara seg wid yettwexxiren i texsart, lameɛna seg wid yesɛan laman i leslak n terwiḥt-nsen. Tačinett tettkel ɣef ṭejra i wayen akk i teḥwaǧ i tugma. Deg umeslak-nneɣ Sidna Ɛisa Lmasiḥ ay tettwaf tazmert d wayen akk i neḥwaǧ i tikli-nneɣ ma nettkel fell-as s laman. Ɣer lxaṭer s niɛma ay tettuselkem s laman. Win yettseklen s Sidna Ɛisa, yettzekin umdnub, laman-is yettwaḥseb-as d lḥeq. Yettwakteb akken ay tqeblem Sidna Ɛisa s laman lḥut deg-s. Sidna Ibrahim ira lɛaḍima i Rebbi imi ur icekk ara s lqella laman. Netta yessked ɣer lewɛad Rebbi Iẓur iman-is s laman. Ṛebbi yenna-yas ad yesɛu aqcic ulamma yella d amɣar. Tameṭṭut-is diɣen tɛedda lweqt mi ttarwen tilawin lamara Ibṛahim yumen ayen i d-yenna Ṛebbi ad yeḍru. Laman d taḥqiq n win i nettraǧu, d abeggen belli ayen ur nettwali ara d ṣṣeḥ. Laman d taḥqiq belli ayen i yewɛed Ṛebbi di wawal-is d tidet ad yeḍru. S taḥqiq, ay nezmer ad neqreb ɣer Rebbi mebla lxuf. S laman-agi ay nesɛa lefraḥ d lɛafya. S taḥqiq, nesɛa laman belli ayen ara nessuter i Rebbi s ddeɛwa ad aɣ-yaweḍ. S laman nezmer ad nɛaṣu Iblis, yeɛni Ciṭan, i wakken ara yerwel mebɛid fell-aɣ. S laman nezmer ad nettkellef Lmasiḥ i lmeḥwaǧat-nneɣ, ama d lqut, ama d llebsa, ama d wayen nniḍen, lameɛna yella ccerṭ. Qelbet amezwaru ddul Ṛebbi d lḥeqq-is. Irku leḥwayeǧ-agi ad awen-ttunefken s zzayed. Tačinett ma ur tettaṭaf ara di lǧed di ṭṭejra ma ur tettkel ara fell-as i tazmert-is merra ad teɣli ɣer lqaɛa ad terku. Yettwekteb lan wid iḍeggren ṣṣfa wag ulawen-nsen, dɣa laman-nsen iɣreq. Win yessnen ad ixdem lxir ur t-ixdem ara, yuɣal-as d ddnub, laman-is ad iɣreq. Ma neḥqer wiyeḍ, nettḍeggir ṣṣfa wag ulawen-nneɣ, laman-nneɣ ad iɣreq. Deg lweqt ubeḥri, lehwa d abruri, iẓuran tačinett ttujehden. Lfakya tettaṭaf swaswa deg ṭejra iwakken ad temneɛ. Iẓuran n ṭejra ttaṭafen deg lqaɛa iwakken ara ǧehden ibeddi. Lmumen mi ara yesɛeddi diq, lehmum, aḥeqqar, Ttuɣalen fell-as lbarakat, ala xaṭer deg lweqt-nni yettaṭaf deg sidis. Yettwakteb d iqenna axfifan, ilan n teswiḥt, ixedem fell-aɣ akter bu akter, yut taẓit lɛaḍima i dayem. Wama d keččini a bunadem Ṛebbi, tebɛa lḥeqq, ttuqqa, laman, lmaḥiba, dwam, sahla. Ttnaɣ amenɣi lɛali laman ɣef ɛadaw-ik cciṭan, Ad taf tudert n dayem ɣer tin uɣur tettusawleḍ. Diɣen tcehdeḍ ccehda lɛali zdat waṭas inigan. Acfut ihi ɣef lmital n čina. Lfakka taẓidant tettwaf di tsukalin mkul tačinett ɣef ṭṭejra iṣeḥḥan iǧehden. Rad rriq-ik ɣef Sidi Rebbi, ttkel fell-as, dɣa ad ixdem deg-k